प्रणाम करै छी सब गोटेके मीनू मैगजीनमे स्वागत अइ आइ हम अहाँ सब लेल बरसाइत पूजाके बरसाइत पाबनिके जानकारी लऽ कऽ हाजिर भेलहुँ हँ बरसाइत पूजाके पूरा विधि आओर बरसाइत पूजामे की सब ओरियान होइए कोन कोन सामान ओरियाबऽ पड़ैए से सब आइ हम बताबऽ जा रहल छी जिनकर सबके अइ बेर पहिल बरसाइत अइ हुनका सब लेल ई वीडियो बेसी जरूरी अइ सभसँ पहिले हम ई कहि रहल छी एहि बेर बरसाइत छओ जून दू हजार चौबीस गुरुवारके दिन पड़ैए आ जेसभ एहि बेर पहिल बरसाइत पूजा करब जिनकर सभके एहि बेर पहिल बरसाइत छनि हुनका सभके हमरा तरफसँ बरसाइत पाबनिके बहुत बहुत शुभकामना जेठ मासक अमावस्या तिथि के मनाओल जाय वाला पर्व बरसाइत के अपन मिथिला मे बहुत प्रधानता देल गेल अछि। ई पाबनि पति के दीर्घायु के कामना आ संतान प्राप्ति आ समस्त परिवारक कल्याण के लेल राखल जाइत अछि। बरसाइत के नाम सँ प्रसिद्ध और सावित्री के। पतिव्रत आ धर्मपरायणतासँ प्रेरित ई पाबनि नइ नवविवाहित मैथिल स्त्रीके लेल बहुत महत्वपूर्ण पाबनि मानल जाइ जाइत अछि पतिके दीर्घायुके लेल स्त्री पूर्ण निष्ठापूर्वक सम्पूर्ण विधि विधानसँ बरक गाछतर बैसि नाग नागिन पूजा करैत छथि प्रसाद स्वरूप केरा पात पर फल फूल आम पाँच प्रकार के फल पचमेर मधुर पञ्चमेवा धानक लाबा दूध औकरी बदाम अर्थात खेरही के फूला के ओतऽ रखैत छै पहिले के समय मे भार साटबाक बड प्रचलन छलैया तऽ सासुर सऽ भार साटि कऽ आबै छलैया सबटा ओरियान भऽ कऽ सासुरे सऽ आबै छलनि रंग बिरंग के फल सब आबय छलैया रंग बिरंग के मिठाई सब खूब चंगेरे चंगेरे चूड़ा दही सब कुछ सासुर सॅं पहिने आबय छलैया लेकिन आब भार के चलनसार नहि अछि तऽ आब पूजा के जे सब विध छै जे सब ओरियान छै से सब अखनो सासुर सॅं कनिया लेल आबय छै वस्त्र नव वस्त्र सब कुछ आबय छै सासुर सॅं कनिया लेल जे पबनैतिन छथिन हुनका लेल सब किछु अखनो लेकिन सासुरसँ आबै छै आओर अखनो ई देबक चाही सासुरसँ तऽ चलू आब हम अहाँ सबके कहि रहल छी अइमे की की सामग्री रहैए से सुनू बियनि रहैए बाँसक बियनि सात टा बाँसक डाली होइए सात टा बोहनी होइए जे माटिके रहैए ओ एकटा अहिबातक पातिल होइए उड़ीदके जे दालि होइए ओकरा फुलाकऽ आओर ओकरा पीसिकऽ बड़ पकाएल जाइ छै ओ बड़ बनाएल जाइ छै चौदहटा आओर सन भेटै तऽ सन नहि सन भेटै तऽ सुतरी एकटा होइ छै ओहि सुतरीमे ओ बड़के गाथल जाइए तऽ सुतरी आओर सरबा दूटा माटिके बिसहरा नाग नागिन पाँचटा नहि तऽ सातटा ओ अपना हिसाबसँ जिनका जते बनै छनि ओहि हिसाबसँ ओ बनाबै छथि से होइए केराके पात लऽ लेब दूटा तीनटा आर लाबा कीन लेब आर कनी चढ़ाबऽला अगर पहिल बरसाइत नहि अइ तऽ आर जिनकर पहिल बरसाइत अइ हुनका लेल लाबो घरेमे भुजाइ छै धानके लाबा भुजल जाइए एकटा सरबामे दही अकुरी खेरही बादामके आओर लाल कपड़ा कनिआ पुतरा बनाएल जाइए आओर बाँसके एकटा साजी सेहो बनाएल जाइए जाहिमे कनिआ पुतरा राखिकऽ पबनैतिन बरके गाछलग जाइ छथिन अरबा चाउर एक जोड़ जनउ आओर गोटा सुपारी फल फूल पञ्चमधूर पञ्चमेवा काँच हरदि दुभि कुसुमके फूल धनिआ गङ्गाजल बिन्नीके पोटरी इएह धूप दीप जे सब होइया पूजामे सएह सब तऽ ई सब छल सामग्री आब पूजाके विधि कहऽ जा रहल छी से सुनू दू चारि दिन पहिनहि पाँच गो नाग नागिन नहि तऽ सात गो नाग नागिन आ हाथी बना ओकरा रंगि ढियोरकऽ तैयार कय राखी ई काज नैहर सासुर दुनू ठाम होइया हाथी जँ विवाह बला होय तऽ नब बनाबऽके कोनो बेगरता नहि अहि नाग नागिन सात गो पाँच गो जे जेना हुअए तेना बनाबी पाँच गो बनाएब तऽ पाँच गो नहि तऽ सात गो बनाएब तऽ सात गो आइ डाली पाती बिअनि साजी इहोसब डोमबासँ डोमबा आँगनसँ मँगाकऽ पहिलहेसँ राखि ली एक दिन पहिने पबनैतिन नहा धोकऽ पवित्र भऽ अमनिआ भोजन अरबा अरबाइन करती आओर साँझमे पाँच टा सात टा अइह मेल ब्राह्मण गोसाउनिक गीत गाबि गौरी बनैती। गौरी बनेबाक लेल सामग्री रहत दूभि, काँच हरदि, धनियाँ, कुसुमक फूल, गंगाजल, एक टा अहिबाती, तेल-सिन्दूर कए नव वस्त्र पहिरि खोंछि लए सभ टा सामग्री, केँ सिलौट पर पीस कऽ गौरी बनैती जकरा रौंगल ढेउरल सरबा पर एक टा सिक्का पर गौरी राखि पान क पात सँ झाँपि पान क पातक ऊपर सिंदूरक गद्दी राखि ललका कपड़ा सँ झाँपि भगवती लग राखि देथिन। इम्हर सभ अहिबाती केँ तेल सिंदूर कय हाथ मे सुपारी देथिन। उड़ीद केँ दालि केँ फुला कऽ उड़ीद घाटि फेन कऽ चौदह टा बौर पकाओल जायत जकरा सेरेलाक बाद वएह सोन या सुतरी के माला मे गाथल जायत बिना सुइया के बौरक माला बना कऽ बौहनी के मुँह पर बान्हल जायत केरा के पात पर सिन्दूर आ काजर सँ बीस बिसहारा लिखल जायत आ रातिये मे अकुरी चना आ खेरही सब के फूलऽ ला सेहो दऽ देथिन। अँकुरी नैवेद्यमे सेहो पड़ैए आ बाँटय लेल सेहो फुलौला पड़ै छै। आब पूजन विधि कहै छी से सुनू। अहिबाति सखी सभ ब्राह्मण गोसाउनिकेँ गीत गबैत रहथिन ताबेत नव कनियाँ पबनैतिन पाबैन दिन बरसाइत दिन नहा धो क सासुर सँ आएल नव वस्त्र धारण कए लहठी पहिर शृंगार सबटा कए भगवती क प्रणाम कए हाथ मे साजी जाहि मे कनिया पुतरा रहत आ माथ पर बोहनी जाहि मे लौबा भरल रहत आ जकरा मुँह पर बरक गाछ बरक माला गुथल रहत। ओ लऽ कऽ भगवतीकेँ गोर लागि सभ संगी बहिनपाकेँ संगे बटगवनी गबैत बड़क गाछ तर जेती। ओहिठाम पहिनहि क्यो अहिबाति अरिपन देने रहथिन। पबनैतिन गंगाजलसँ सिक्त कए सभ सखी संग सुभे-सुभे करैत आसन लगा बैसि जेती। गाछ तर बैसलाक बाद बोहनी मे राखल लाबा केराक पात कोनो डाली मे उझैल देथिन आ ओहि बोहनी मे जल भैर देथिन। गाछक तर मे जे अरिपन रहत ताहि पर बीच मे केराक पात ओछा देथिन। बाम भागक अरिपन के ऊपर सात टा बियन रहत आ सात टा डाली मे फुलायल अँकरी, फल, मिठाइ आदि राखल रहत। आगू मे अहिबात जरा कऽ ओकर झाँपन सँ ओकरा कनिक तिरछिया कऽ झाँपि देथिन। धूप, दीप, धूमन, गूगल आदि जरा लेती। एक टा डाली मे चाउर, सुपारी, जनउ, पैसा, फल, मिठाइ राखल रहत जे पूजा के बाद पंडिताइन के देल जाइत अइ। आम के पात पर साठि ठाम अँकुरी आ फल, मिठाइ के नैवेद्य लगौती। एक टा बियनि पर आ एक टा आम पर पाँच ठाम सिन्दूर लगा बड़क गाछ जाहिमे जड़िमे राखि देथिन बड़क गाछके जड़िमे राखि देथिन। बीच बला भाग के अरिपन पर बीस बिसहरा लिखल पात राखि ओहि पर माटिक नाग नागिन नैहर सासुर दुनू ठामक राखि देथिन। पबनैतिन एक टा बड़क पात केशमे खोसि लेती जकरा कथाके बीच बीचमे खोटैत फकरा पढ़िति बर लिअ वर दिअ। सभटा ओरियान भेलाक बाद पबनैतिन सभसँ पहिने बाम भागमे नैहर-सासुर दुनू ठामक गौरीक पूजा-अर्चना करति। गौरीक लेल आगूमे नैवेद्य, पञ्चमेर, मधुर, पञ्चमेवा, केरा आदि अनेक तरहक फल, पान, सुपारी, फूल, बेलपत्र, दूभि आ सिन्दूर लए श्रद्धापूर्वक गौरी गीतक संग पूजा करति। ओकर उपरान्त बिचला भागमे बिनि पढ़ैत नाग-नागिनक पूजा-अर्चना करैत विषहराकेँ दूध लाभा, लाबा, श्रीखण्ड, चानन, फूल, बेलपत्र आदि अर्पित करैत विषहराकेँ गीत गबैत मिनती आदि गाबि विषहराक पूजा-अर्चना सम्पन्न करती। बिसहाराक पूजाक बाद दहिना भागमे सावित्रीक पूजा अर्चना कए सदा सुहागिन रहबाक आशीष लेति। सभसँ बादमे अलगसँ जे छोटका अरिपन अछि ओहि पर सामा धोबिनकेँ पूजा कए आशीष लेति। सभटा पूजा अर्चना सम्पन्न भेलाक बाद हाथमे बीनिक पोटरी लए जांघ तर बोहनी राखि कथा सुनति। कथा सुनलाक बाद पबनैतिन आँचरक खूँटपर गाछ तरक रखलाहा आम आ एक टा सिन्दूरक गद्दी लए टोकरीक सूत किंवा मौली धागा लए गाछकेँ चारू कात पाँच बेर प्रदक्षिणा करती, पाँच नहि तँ तीन बेर करती, तीन बेर घुमती। ओकरा बाद गाछ तर जे गाछ तर जे बिअनि अछि ताहिसँ गाछके तीन बेर हौङ्कती आ गला मिलती आब कनिया पुतराके पबनैतिनके हाथो हाथे विधि पूर्वक विवाह सम्पन्न कराओल जायत सिन्दूरदान पुतराक हाथे पबनैतिन करती ओकरा बाद सब देवी देवी देवता विषहराके स्मरण करैत नैवेद्य उसरगि लेती पुनः विषहारा के दूध लाबा। चढ़ौती बोहनी मे बान्हल सभ टा बर के बामा हाथक अंगूठा आ अनामिका के सहारा सँ तोड़ि क एक बेर आगू आ एक बेर पाछू फेकैत फकरा पढ़ती बर लिअ कहैत पाछू दिस आ मर दिअ कहैत आगू दिस फेकती। ई सभ टा विधि सम्पन्न भेलाक बाद पबनैतिन खोइछ मे आम, फल, मधुर आदि लए संग मे पूजा केनिहारि दोसर पबनैतिन संग खोइछक सभ सामग्री बदलि भैया लगौती। ई भैया सभ ठमन सभ गाममे नहि होइए मुदा जाहि ठमन जिनका गाममे होइए सएह सभ करब। सभकेँ केनाइ अनिवार्य नहि छै। संजोगवश सँ दोसर पबनैतिन नहि रहतै तँ बड़क गाछ संगे सेहो भैया लगाओल जा सकैए। ओकरा बाद माथपर फेर बोहनी उठेती, हाथमे साजी लेती आ सखी सभक संग बटगबनी गबैत आंगनमे भगवती घर आबि मिनती गबैत भगवतीक प्रणाम करती। गाछ तर राखल डाली सेहो उठा कऽ भगवती घरमे राखी। भगवतीक प्रणाम केलाक बाद सात टा अहिबातिकेँ डाली आ अँकुरी दए प्रणाम कए आशीष लेती। संगहि सभ सभ पैघ जनि कऽ प्रणाम सेहो करती सभसँ आशीष लेती। एम्हर माय पितियानि भरि गाममे सभकेँ हकार दए बजा सभकेँ तेल, सिन्दूर आ अँकुरी देथिन। तकरा बाद जे खीर बनल रहैए ओ खीर खेती पबनैति ओहि ओ पबनैति सङ्गे चारि टा छओ टा अहिबाती सङ्गे बैस सङ्ग बैसती आ सभगोटए मिलि कऽ खीर खेती। आ पबनैतिन उएह खीर खेने रहि जयती ओहि दिन हुनका अनून रहैत छनि ओ नून नहि खेती आ उएह खीर खऽ खा कऽ पानि पी कऽ रहि जयती फेर रातिमे पबनैतिन किछु नहि खेथिन तऽ ई छल बरसाइत पाबनिके बरसाइत पूजाके सभटा विधि आ पूजाके ओरियान जे हम अहाँ आइ अहाँकेँ ई जानकारी देलहुँ आशा करैत छी अहाँसभकेँ ई जानकारी नीक लागल हएत आर अहाँ सब ई चैनल सब्सक्राइब कऽ लिअ आगाँ अहाँ सबके एहन आओर जानकारी एहन आओर वीडियो एहि चैनल पर भेटत तऽ आब हम अहाँ सबसँ विदा लऽ रहल छी आगाँ फेर हम दोसर वीडियोमे अहाँसँ मुलाकात करब धन्यवाद